Qisu ħames snin ilu, biex ngħid jiġifieri kif kif ġiet, kont sejra nsifer biex niltaqa' mar-raġel tiegħi, fil-fatt konna ħa nieħdu holiday żgħira, u kien ħafna maltemp fuq l-ajruplan u stressjajt ruħi, jiena nibża' ħafna mill-ajruplan. U kif ġejt lura bdejt inħoss ħafna uġigħ f'żaqqi, uġigħ kbir f'żaqqi u għedt mhux ħaġa tas-soltu. Biex speċi naqta' l-istorja fil-qasir, mort għand konsulent, insomma, u bdejt ngħidlu l-istorja tal-familja. Bdejt ngħidlu l-istorja medika tal-familja li għandi kuġin fil-fatt ibati bl-istess kundizzjoni, din il-kundizzjoni għalina naħseb li għandek bħalu. Għalija nagħmlu t-testijiet, insomma, għamilna l-MRI u mill-MRI deher li fil-musrana ż-żgħira tiegħi hemm ħafna djuq jissejħu strictures u għaldaqstant l-ikel ma jkunx jista' jgħaddi sewwa u għaldaqstant kultant jikkawża ħafna ħafna uġigħ. Min ibati bil-kundizzjoni tiegħi li hija autoimmune disorder bħal mija d-dijabete tat-tip wieħed bħal m'huma r-rheumatoid arthritis bħal m'huma l-myasthenia gravis kollha kundizzjonijiet ta' dan it-tip. ikollu s-suldati tiegħu, ġifieri il-white blood cells, li jkunu għoljin iktar milli suppost. U flok jattakaw ċelloli ħżiena, jattakaw ċelloli li huma tajbin fil-ġisem tagħna stess. Meta jiġri hekk jikkawżaw ċertu ulċeri Dawn l-ulċeri mbagħad jagħmlu qishom qoxra minn ġewwa u l-musrana tibda tidjieq. Min hu bħali jrid jieħu mediċina x'aktarx ta' kuljum, jiġifieri nieħu l-immunosuppressants biex ibaxxu s-sistema tal-immunità, ibaxxu s-suldati. U jrid jieħu fil-każ tiegħi meta dak ma jkunx biżżejjed, fil-każ tiegħi nieħu drip ukoll kull sitt ġimgħat. U nħoss li huwa importanti li nqajmu ċertu awareness fuq dawn il-kundizzjonijiet. Fil-każ tiegħi jiena għandi l-karta ta' diżabilità. Diżabilità fil-verità ma tidirx, ġifieri ma nixtieqx li nibqgħu naħsbu fid-diżabilitajiet bħala persuna li tuża krozzi jew tuża wheelchair jew ikollha fejn naf jien xi diffikultà ta' mobbiltà. Mhijiex hekk biss. Nafu li hawn nies ukoll li jbatu minn issues ta' saħħa mentali li jitfgħuhom lura. Diżabbiltà hija kull kundizzjoni li fil-verità tidher jew ma tidhirx li fil-verità tista' b'xi mod timpedik milli timxi fit-triq tiegħek bħal ħaddieħor. Allura nixtieq naħdem anka fuq dawn l-issues Chris li jiena naraw anka l-logo tan-nies b'diżabbiltà. Logo tan-nies b'diżabbiltà ma tgħinx lin-nies jifhmu fil-verità kemm hi iktar wiesgħa l-kunċett ta' abbiltajiet differenti. Għaliex? Għaliex, iva, tpoġġilek persuna ġo wheelchair. Tpoġġilek persuna ġo wheelchair. U ħafna drabi qed naraw issa anka stampi fejn juru li l-abbiltajiet jista' jkunu differenti. Nafu tajjeb ukoll li ċertu nies li jbatu minn ċertu kundizzjonijiet, fejn naf jien bħall-awtiżmu, pereżempju nies li jbatu bid-Down Syndrome, Dawn, mill-mod ta' kif iġibu ruħhom għal ċertu xogħol, ikunu aħjar minn nies li ma jbatux b'ċertu kundizzjonijiet. Jiġifieri, meta naraw l-isfera tal-abbiltajiet differenti, u qed nuża din il-kelma apposta, minflok diżabbiltà imma abbiltajiet differenti, aħna naraw fejn huma l-istrong points tal-persuna u naraw fejn dik il-persuna tista' tipprometti l-iktar u tista' tagħti l-iktar kontribut.